Hello, jiena Coach Matteus minn New Better Life u għal Black Friday dan il-weekend qed nagħmlu xi ħaġa speċjali wkoll anke fejn jidħol naqra l-fitness u l-fat loss tagħkom. Tgħiduli issa fitness u fat loss fi żmien il-Milied? Iva, meta nkunu qegħdin niklu iktar u nixorbu iktar, huwa l-aktar żmien anzi illi għandna bżonn illi niċċaqalqu, ħalli f'Jannar flok ma nkunu bħal ħafna nies iddisprati, imġienen forsi u mdejqin b'dak illi għaxxaqna fi żmien il-Milied, Nidħlu f'Jannar, li ngħidu illa ħwina, xorta mort l-events, xorta ħadt pjaċir, però ma tellajtx ħafna piż jew ma tellajt xejn, jew għamilt jgħidilna niżżilt! Għax tant ħadtha bis-serjetà, tant kont qed nieħu pjaċir li vera irsistejt u spiċċajt inżilt flok ma tlajt. Dak li nixtiequ minnkom aħna. U allura x'qegħdin nagħmlu? Qed nagħmlu programm speċjali ħafna illi minn issa sal-aħħar tas-sena, intom li ħa tagħmlu programm magħna, dan ħa jkun biss għal twenty euros eighteen cents! 2018, għażilnih apposta għas-sena, kif qed tindunaw. X'se jiġri f'dal-programm ta' 2018? Intom ħa tiġu għal sessions ta' nofs siegħa biss. Ħa jkunu nofs siegħa intensivi, apposta, għamilnihom nofs siegħa, biex, apparti li huwa ħin qasir, ħalli anke intom ikollkom ċans taraw affarijiet oħrajn, taraw riżultati tajbin ħafna f'dik in-nofs siegħa, għax ħa tkun nofs siegħa intensiva li fiha nħaddmu l-ġisem kollu. ħa tkunu f'ambjent ta' grupp fejn ħa jkun hemm nisa u irġiel bħalkom illi wkoll għandhom xi naqra xaħam jew ħafna xaħam xi jneħħu u xi jittownjaw, tajjeb. U apparti minn hekk ħa jkun hemm anke nutritionist illi ħa tkun qiegħda tagħtikom daqsxejn ta' pjan għal x'se tieklu matul il-ġurnata meta m'intomx qegħdin l-events. Ħalli naturalment meta m'intomx qed tieklu dak l-ikel tal-Milied, tkunu qed tieklu ikel li qed jgħinkom biex iġġibu r-riżultati u biex tpattu għal dak li tkunu ħa tagħmlu forsi filgħaxija jew fil-lunch eċċetera. Mela, hawn min diġà qalli qalli imma nista' nibda f'Jannar, tistgħu tibdew f'Jannar u tistgħu anke f'dak il-każ dan il-programm tapplikawh għall-ewwel tliet ġimgħat ta' Jannar. Mela, mill-ewwel ta' Jannar sat-tielet ġimgħa ta' Jannar minflok. Però, nixtiequ aħna li kieku nistgħu ngħinukom illi ma tkunux bħal xi kull poplu illi daż-żmien itella' madwar average bejn tlieta u seba' kilos, tajjeb, nippreferukom milli imbagħad tibdew f'Jannar forsi tkunu fi stat tal-moħħ daqsxejn iktar mhux stabbli ħa ngħidu hekk, tkunu f'ġenn. Allura, jekk dan il-programm isir f'Diċembru, iva, ħa ngħidilkom jiena stess, Apparti li ħa jkollkom iktar tul, għax minn issa sal-aħħar tas-sena hemm iktar minn tliet ġimgħat, apparti minn hekk, iva, ħa tgawdu aktar dan il-festive season għax ħa tħossukom ħafna aħjar, b'iktar enerġija u b'iktar pożittività. Ħaġa waħda, din l-offerta ħa tispiċċa t-Tnejn filgħaxija jew inkella sa ma nbiegħu l-ewwel 50 programm wara ma nistgħux noffruh lil aktar nies. allura m'għandek xejn x'titlef, twenty euros eighteen cents, sal-aħħar tas-sena, jew inkella, għall-ewwel tliet ġimgħat ta' Jannar, ibbukkja issa imxi mal-instructions għax jista' jkun tard wisq, mhux qed ngħidilkom biċ-ċajt għax bħala postijiet ma tantx l-istudjow tagħna jista' jesa' kemm nixtiequ u kemm nifilħu nies. Niltaqgħu.